A pakhatnak question cu Vaurong sau nan kan ṭhut caah Vaurong zong kan ṭhu le kan miphun le kan ram ca politics lei kong he pehtlai in zeidah improve na tuahmi si ti kha ka ti. Le ka hmuhmi he ka van chimhna le Laimi nih kan tuanbia a um bal lomi atu tan Vaurong kan van ṭhut bak in ka hmuhmi pakhatnak cu pekchanhnak hi si. A khua khua kip zong in siseh mipi a kan zohtu zong nih aa ram lei, ramleng lei mu hitin pekchanhnak an van nei. Ram chung lei a van nei mi, ram chung lei um ve mi mino hna nih hin nunnak pakhat te lawng bak an nei mi kha an chungkhar an family zeizong te kal tak dih bak in ah an i pekchanh ve. hi pekchanhnak bak hi tutan han ka hmuh mi si i atu tan kan dohthlennak ah hin mino hi zeitluk in dah kan ram caah le ram le miphun caah an i pumpek ti eh, ti ah hin cun nuna pakhat an neih mi te lomak an thak chungkhar vialte slo ruacham vialte an dawt mi vialte in kal tak di hna hi bantuk an kal tak hna i atu kan dohthlennak kan ram boruak hi bantuk ahcun ah Bawi Jesuh nih Bible lei hin van kal ning law Bawi Jesuh nih a zultu hna kha a ka zultu cu a nu le a pa siseh a chungkhar siseh a kal tak dih hna la a ti bantuk khan kan mino nih hin a chungkhar siseh a nu le a pa siseh a dawtmi siseh an kal tak dih bak ram caah pum an pek tikah mino hna le ram caah pum an i pekmi hi Pathian riantuan zong he aa khat in ka hmuhmi si tutan kan dothlennak ah hi mu hihi hiti varong ka thut thong in hin ram leng lei nih zeitindah phaisa len an i pekchanh timi ka hmuh le ram chung lei dir hmun in chungkhar dihlak vialte kaltak ruangmang in a kalmi cu Bawi Jesuh hmani a ka zultu cu chungkhar salo ralchan dihlak nu le pa kaltak dihlak ati E, hi ve bantuk in kan mino hna nih hin an chungkhar sawh rualchan kaltak ding nunnak pakhat lawng dai an thap ram le miphun ca an kalmi hi uh, Pathian rianṭuan hi aa khat in ka van hmuhnak a si ti kha van chim ta ka duh. Le khi tikah uh, hi bantuk in ka van hmuh chapmi pakhat cu ka hin keimah zong nih biaroling tak in kei or tukmi bia cu da si ti cun Bible zong timi cu mitthli he thlaici tuhmi nih lawmhnak theipar an zun te lai a ti bantukin kan tlangval kan mino pasal ṭha hna nih nunnak in thisen in thlaici a tuhmi nih teinak theipar kan zun hrimhrim lai timi hi ka hmuh in ka cawn chap in kai chap chapmi si ti kha first question caah khan a phi van chuak ka duhmi si ka van nolh ta lai adonghnak ka bia kha keimah zawn ka duh tuk caah mipi angai kan ngaitu zong nih thazang rak lai ve cheu thazang rak la ve cheu hna silo mitthli he thlaici a tuhmi hna nih lawmhnak theipar an zun lai. Cu ve bantuk in nihin ah nunnak le thisen in thlaici a tuhmi lebang hi cu teinak theipar atu tiang a hlan in nihin tiang mu kan hmu bal lomi teinak theipar kan zun hrimhrim lai ti kai fiang ti ka hmuh chapmi si ti kha vun chim ta ka duh. Le a pahnihnak question ka zei si ti cun kum sawm sarih leng chung uh, kan ram uh, sal kan tang ti ko si mu uknak thalo kut tang kan um tika zeidah kan lungfah big mi ti se ko lo mu kha question kha hi a hin a point pathum in chim ka du a point khat na ka zeidah si ti cun Krifa kan si ko na te in kama lai mi dir mun kan krifa dir mun in biak nak he zalon nak kan ngei lo Zalonnak kan neih lomi kan biaknak kongah mu. Ah, zeiruangah kan ti si ahcun, ah, kan Kawlram ahhin a hlan zongin, ah, Pinlung sa chawh le hmanh an rak thut le unu tiin an rak kan deh cawk ciammam le Kawlram i kan bia- kan religious cu kan zumhnak zeidah a si ti cun Buddha te hmanh an rak ti. Khrihfami hi zalong te hmanh in biaknak ding kan rak kan duh kan biakmi pathian han duh tawk in biak zalong te kan biak khawh lomi lungfa um tuk ti kha von sim ta ka duh atu a hlan lio in atu min ong hlai nih min ong hlai nih min ong hlai nih uh, uknak avon lak tiang uh, biaknak le zalonnak kan hmu lomi hi ka lungfak bik a pakhat nak ah i a pahnih nak a zeidah si ti ahcun kan phung le kan lam kan ca le kan holh kan kilven khawh lomi hi lungfa um taktak Laimi nih pupa hna phung kan ti, kan kaa lawng in pupa hna phung kan ti le atu kan nih chanthar mino nih pupa hna phung kan Laica le kan Laiholh biathluk vialte hmanh atu in kan thlau thluahmah dih cang. Hihi kan phung le kan lam le kan ca le kan holh nihin ni tiang ah kan kilven khawh lomi hi ka lungfah tukmi nak number two se point two nak a chim ka duh. A pathum nak a zeida si ka ti si ahcun Kawlram pumpi lei ah Kawlram pumpi lak ah a ṭhangcho lo bikmi, a sifak bikmi Chin ramkulh kan simi hi lungfak um tuk ti ka chim ka duh. Mifim mithiam sang Bawipa nih a kan dawt a kan cawisan Bawipa nih fimnak thiam na a kan pek liang luang ko na te zei ruangah dah Kawlram lei cung sifak bi Asia Asia Asia ai how how da sifak bik te cun Kawlram Myanmar Kawlram hi si le cu lakmana a sifak bik cu Chin ramkulh kan simi hi lungfak ka lungfak bik makha ka lungfah nak point thu min chim ka duh mi se lunglam na tampi kanai Okay, on on, Mama-san.
Ah, sema. Oh, ka bolum kak rak dim di cha kan na ka thelo sorry bak se. Le atu apakhat nak nam ban kan hal mi ka chu wow ronga an mati hin a re nam ban tuan ti kasti. Le kai hi atu hi ti hin min ong hane ana ban ting hu in pathian rian tuan mi ka pathian rian tuan mi ka si nak dir mun in pathian rian tuan kho ti lo in sobum i ka thut ka dir tika um, ka thinlung ah zeidah um ti si ahcun um, miphun ka chim tawnmi zeidah si ti cu miphun le ram ka dawt ti cu kan cun chim phoi tuk natin tuah sarnak i langhter vialte khi a phoi tawn lo le ka ti mi cu bawipa ka miphun le ka ram hi ka dawt tuk ve ko zeitin dah hi ka dawtnak hna hi ka langhter la timi khi Bawipa khi ka chimh tawn. Cucu Bawipa nih a theih tu zan ah hin. Le ka si khawh chung in sopum kum lio ah khan CDF kan ṭa le CNI kan ṭa le ka si khawh chung in dawt kai tim hna. Dawt kai zuam hna. Cun kan in an rat tikah phancheu maw, coffee maw, le phet tau maw, sangphaw tau maw, bantuk chuncaw ka si khawh tok in khin ka tuah piak tawn hna. Phone tangka maw, ti bantuk te in khin. Le a te khan ka um le a ka si khawh tok te khan ah ka ṭa le pawl ka ka dawt hna tiin kai ruah. Kai ruah le tihim Bawipa nih ka umnak hmun a van ka ṭhial tikah Aizawl ka rak phak tikah tihim Vaurong ah ah zanmang hman i ruah bal lomi mu zanmang hman i ruah bal lomi chunmang hman i ruah bal lomi dirhmun ah Bawipa nih a kan chiah le tihin ah ram le miphun ah kan dawtnak kha aw le zai in langhter kho dingin Bawipa nih caanṭha a kan pek na ti hin aa vau rongah aa hla kan rak sak tawn ve tikah hin mah hi ka di a riam tuk ka ti tawnmi cu a Bawipa a hlan ahcun ram hla sak hi ram la ram la hi sak ding hun a ka rak rel lo ka rak rel lo ti cu a sual a sual ka ti ruangah si hrimhrim lo le ka rak ti tawnmi cu lapsawng sami nih lapsawng an sak ko la ramhla sami ramhla an sak ko la pathian hla sami nih pathian hla kan sak ko la ti ka rak ti tawnmi si le Lapsong sami le ramhla sami kha sual tuk in khin ka rak hmu hlei hna lo. An sual khun an palh khun ti zong khin ka rak hmu hlei hna lo. Jese mah le lain ceu sako ti khin ka ruah le. Zedah ka chim duh ti si ahcun ah tihin varong rak thut tikah ramhla zong an kan record tawn tikah ramhla sakhau cang. Le ka timi cu ramhla bawipa ke cu Pathian riantuan mi ka si tikah minung tampi nih Gospel hla lawng a sala ti khan ho pon in rak kan ruah kei zong nih kai ruah ko Pathian hla lawng ti ka sala ti kan kai ruah ko na te in o ka mi phun le ka ram dawtnak cu atak an pei langter a hau chang ne hi a her a her a her ve chang ti ram sak zong pe her chang hi ram ram hla sak zong an pe kan ram cha rian tuat a her ve chang hi ti mi kha a ze kan tila thinlung kan avan um tikah khan uh, ramhla zong hi ka van sak le hi zong hi um, vaurong kan thut hnu in uh, miphun le ram ka dawtnak ding ca ka langhter mi zong hi hi ramhla ka sak mi zong hin asi ti hi chim ding lo uh, ka pal la lo le maka ka pakhat nak avan chim ka du mi si i cun atin uh, kan ram boruak sining cu avan si chang le zeda ka lungfa ti sa minung tampi ne atu kan ton chu ama mi mi man hi lungfa ok man an thei lo mi hi lung a phak Nan van theithiam hnga dak maw? Minung tampi nih cun atu kan ton cuahmah mi hi lungfa awk a thei lo mi hman hian rak um rih. Khikhi ka lung a fak ka lung a fak khun. Cun zeidah pahnih nak ah chim ṭhan ka duh ka lungfah mi ti si ahcun kan mino hna kan mino mino tete hna mu mino tete hna chun mang rawk dih in tinhmi si duh thah vialte Liannganpi cio a rak ngeimi an si dih ko hna na tein an i tinhmi an si duh tah tling kho lo ding in uh, zei kan ti la khumui chungah kan luhpi hi min ong hlain le phoe pawl rian tuannak kong kan kan lung a fak bak cun uh, hi ka India ram kan rak um tikah India ram cu an zalin tuk an zalin tuk tikah hi ka hmun ah atu cu siang kai lio si caah mu siang kai hna le he chatia fimnak an cawng cu i fimnak an cawng hna cu i kannih kan khua e kannih kan ram boruak sining ka van chawnh tikah ngakchia tete tinhmi tampi a rak ngei ko mi hna an tinhmi an chim phan kho lo ding in mu siang hmanh kai kho lo ding in uknak thalo chung i a kan luhpi tu a kan luhpi mi ruang zong kan ka lung a fak tuk hringhran cun uh, Miley nih a chim bantuk in uh, kan biaknak hmanh ah mu kan biaknak hmanh ah zalong tein kan biak khawh lomi hi lung a fak tuk hringhran hihi keimah zong nih ka ton mi bak a si ve uh, ni kum thong hnih le thong hnih kum thong hnih hlei ko ah khan kan ko kan rak kal kan ko kan rak kal le kan ko cun an theih bantukin a uh, zei kan tila zum lo tu minung tampi zong an rak umnak si le Makha kan ko i chan kan hman chung ahin alit tuk ning a khor har se thlalo ong man kan rak ong ngam lo aruang chu thlalo ong kan on se chun zoom lo tu po ni kan lung nan rakan che chang lung nan rakan che chang tika khakha zai kan tila hruai tu luk tu sin na kan an va chim ko an va chim ko na na tin an va chim mi na ka sullam angai lo zai kan tila athan hem mi thil salo an va chim ko na na te in le zoom lo tu ni khan nehsawh ṭhiamṭhiam kha kan si le zalong te hmanh in khan mah kha kan ko kan rak kal lio khan thangṭhat khawhnak ca hmanh kha kan rak nei lo cu ahcun a lit tuk nak hin ka hi ka rak thi deng a lit tuk nak in thachuah ding hmanh ka rak nei lo thachuah ding hmanh ka nei lo deng tiang tluk bakin ka rak um pangka aircon zong um lo tikah pangka pahnih thum te si tikah minung kan tam tuk phone tikah khan minung huham nih khan makha pangka thli kha tei a tei kho ti lo le a rak lin tuk tikah kutka hmanh kha kan rak ong ngam lo kutka on a khan chinlung in cheh colh bak si cang kha tikah khan zeidah ka chim duh ti cah cun hi kawlram zei kan kaw hna cu zei kan tila lai tlang hi ai neih mi A si ko. A si ko nain Laitlang he ai naihniam mi hmanh ah khan kha tluk khan Bawipa thangṭhatnak ding caah khan zalong tein Bawipa kan rak thangṭhat kho lo. Ma a hi kong zong hi ka lungfah tuk mi si. Mm. Ma vial kha si seh. Si si. Lo. Ah, Eti.
Kaa lawm. Kei cu avokhat dah ahkhan Camp Victoria ahkhan video zei ding khan kan rak kal i keimah le u iang le biakku Bessie macun uhanah te khan kan rak kal i mah ahkhan video zei nak ding ca khan tlawmte zei ka ti la khi video a khan chun han pia khi hau chang le khi ze ka ti la i ti ter deuh khi ka ti la chu kan kan kan sining lo in i um ter kha hau chang tik a khan ma khan a hau ve mi chu tlom te tin tan gai ve kha hau le ma khan chun ram arak buai ri lo le tin tan kha tlom te kan kai pta kan tuk a kan tlik a kan tliktermi ah khan a har ka ti tuk kai cu ma ruang ah khan video kana zaih lio hna khin ka khi ṭahnak caan ṭahnak zeilo khi a um le khi zeitin ka ti la ṭahnak ding te khi ṭahnak ding i teyo sound ding khi a um a um le mah ka cun a ṭap hna hi kan ṭap taktak a ruang cu mah kong zeitindah an rak tuar an tuar tam tuk ram ca rammi ca an rak tuar hnu ah khin khi ramca tiang khi an nunnak an rak pek ti hna khi a si tikah khin makha kai cu ka ruahmi cu o makhan kan tlung ko kan tlung ko le tlawmpal ah khan ram cu matihin a buai tikah khan ka ruahmi cu ke cu mah mah tining tein tinṭan kai kha cu ka kai kho la lo pakhat Mazun ke ke cu hallo chimtia chumchuan le zongah tawan rak la ka tana se lo pakhat man ala kho ding ka so hoi lo ral do zongah pakhat man ki a tel tum kho ding long ka si lo tik khan karwa mi chu hika hin sai ha khan kan rak kan rak ralzam le ma khan doctor boy nih a rak ka chawnh ma vauran rak der ka ti kha sa lama khan ka vun ruat le zingka tho peng hau a khan chun ti na khi ka ruat than zingka tho peng hau a khan chun ka to khau ta kha mo ti na khi ka ruat than asana ti kham malewa ka ka pate ni ara ka ti mi chu a ram le miphun ca hmanh ah hin uh, khi dang cu ṭuan a duh tuk na tein a ṭuan kho lo min um tasuna ramdang a ummi hna sin hna sehlaw hika hin rak tlun rak tlun ding in mu tuah a duh tukmi hmanh a pe duh tukmi hmanh khi a khi a, a, a sining nih a phak lo mi an um mapin ah a tuah cia mi miphun le ram caah a ing cia mi khi zei ka ti la a nunnak ah khi a ke te hna an tanmi ka ti la cu mah a ke ke khat lai hna a pemi khi bantuk hmanh nih khin an pek cang hnu hmanh ah khin zia zeitin dah mah hnu hmanh hin ka thinlung in ka doh khawh rih la zeitindah ka hawi le sinah tha ka pek rih hna la tiin um lio i a vaurong thut hna vai lo khi ka fuam lo ti kha cu a phung a si ding kha si lo tekhen a rak ka ti tampi tha kha rak ka pek ve lama khan var ruang ah khan kam vun thu le kam vun thu kam vun thu lama khan tlom khi zeitin ka ti la ma khan vaurong ka thut nak khan tampi ka chap mi chu khi kam vaurong a arak thu mi khi mafim long te lai mi ya chun zei zei ka ti la ani ani ti mi long te hi political politician te hna tampi an um tikah khin politics lei zong khi tampi a kan chim tikah khin tampi anmah sin khin uh, kan na lak khawhmi khi a um ma pinah khin mah vaurong kan thutnak thawng le um, zeitin ka tila overall cha big in ming chu mi phun le ram cha rian tuan kha sa ko chu ti ma ka thutnak thawng in kai uh, khi Acu teio hmuh khi ka ngahmi khi cu ve law tam mutual state khi a ka ngahter. Mah mah nih khan miphun le ram dawtnak thinlung khi a ka hmuhter, a ka ngeihter. Pakhat ma cun aa mm Bible lei in vun chim ahcun Moses zong khi aa Moses zong khi zeitin ka ti la khat tluk uknak ṭhalo ngakchia thah dih an rak si lio ah Bawipa nih khau a rak khih le mi miphun a chuahtu le aa miphun Hruaitu ah Bawipa nih khau a rak khih bantuk khin kannih zong vaurawng ah kan ṭhutmi hi kum sawmsarih ah voikhat lawng kan do dothlennak kan tuahmi Laimi cu uh, a si tikah khan mah ahhin vaurawng ṭhu dingin Bawipa nih Bawipa nih ram le miphun caah ṭuan dingin khaukhihmi kan si ti tluk khan kaa hmuh le keimah zong nih tampi kaa kaa lawm. Bawipa cungah kaa lawm ahcun keimah le keimah hi zeitin ka ti la kaa khonkhon khi kaa lawmhpi. Ruang cu miphun caah khin tampi ka ṭuan khawhmi um lo asina tiin khi kaa tel khawh vemi khi kaa lawm.